Amara, nu si ta meyɔ va afi sia ye nye be nàgblɔ nu si tae ɖekakpui siwo katã le afi sia vã be yewoaɖe wòa nèle gbegblẽ be yemaɖe wo wòa na mí. Gblɔe.
Le se nya. Me se nya si me gblɔa? Ɛ? Nu ka ta ne dzo zi ɖoɖoe? Gblɔe na mi alo me kpɔ tsi aɖe srɔ̃ wa? Ɛ? Me le didi be aɖe srɔ̃ kura? Mama, nye me ka ɖe dzi be le le dzi be ya se nya teƒe o. Le be nu ka?
Nya teƒe. Enyo gblɔe na mi mi le to dzi.
Aleke mate ŋu gblẽ tɔnye ŋkugbagbãnɔ ada ɖi ava yi ɖe srɔ̃ ɖo? Ame kae la lé be ne papa? Mina magblɔ nya sia na mi. Esi ye mietsɔm vɛ da ɖe tsitsia dzi ke gbɔ le nye ɖevimea, mexana nu sɔ gbɔ ku ɖe mia kple papa ŋu. Ɛ̃, mama. Nyemele gbɔgblɔm bena nyemaɖe srɔ̃ o. Gake nenye be papa ƒe lãme sẽa, hafi maɖe srɔ̃. Vinye,
wò nya lé me nyuiɖe ŋutɔ. Gake tɔwòa mele kuku ge fifi lae o. Mekpɔe be la nyo be nàɖe srɔ̃ zi ɖeka, ne nàdzi tɔgbuiyɔviwo na mí, siwo la va nɔ nye kple nɔwò gbɔ. Ẽ?
eh, papa mawɛ megavɔn papa ehe papa ɖe mi nye be ame geɖewo menya be miawo nye dzila nyewo oa nu ka ta ele abe nye menɔ mia gbɔ tso kaka ɖedzi mo alo midzi be yewoanya andzo ya gbeɖe lo enyi wo dzɔdzi na medzi be manɔ dzila nyewo gbɔ ne woasu nyui ɖe hafi mava de srɔ̃
ɖevi sia menya ye yeaƒle lele na mí o ɖe
amara ame aɖeke mele wò nya be nadzo o hmm? hmm. tɔ ƒe aƒe me nye afi sia ne ʋua nɔ afi sia le si me dzroa gake ɖo ŋku nya sia srɔ̃ɖeɖe nu vevi aɖe wònye aleke ma wɔ adzi o nenye be nyemeɖe srɔ̃ ne se mea mama
enyo papa Tɔgbuivi ne nele dzi be madzi na ye. Enyo, madzi ame wuwo na mi. Mama wa la xɔ ɖeka, papa la xɔ mamlea keke. Enyo mi le gbɔsɔsɔ. Mama.
Papa.
Eh, de son ami o.
Mm, nye velia. Nèwɔe nyui ɖe. Xlɔ nye ka ɖe dzinye. Ale si nèdo ŋukpee ma ɖe hɛ. Magado ŋku nɔ kpɔ gbeɖe o. Nye tsitsi ma.
Hmm. Nega nenye be mekpenɛ o. Ɖekakpui ma nyakpɔ ma. Hmm. Gake wulɔ ma, hm? Nu sia le nuxaxa nam, elabe enɔnye mele lɔlɔ̃m be madzo nɛ nenema ko o. Dzi le ɖeɖe le ƒo nɛ, eye mekpɔe be yeƒe nya le eme.
Hmm, hmm. Gake nye velia, nyateƒe lo. Hmm. Mesusui be nɔnɔ la dze agbagba aɖe srɔ̃ zi ɖeka. Ɛ? Ɛ.
Le be nuka ƒe ame si le nua ƒom ɖa? Ee, wòe aɖe. Gblɔe na ŋutsu ne mi gbe ma le gbe nu le vɔ.
Mele nu sia wɔm elabe nyemekpɔ kpɔ ŋutsua dodoe o loo. Ɛɛ.
Ke ɖe nye ame gblɔna be ŋutsu siwo va gbɔnye aɖe ame nyui ɖe le wɔamea. Gake gake Amara. Hmm? Enɔ o. Ƒe nya le me bena wòabi dzi do o loo. Ɛ? Ele bena dze agbagba akpɔ ŋutsu ɖe aɖe ale be megava bi dzi do sɔgbɔ o loo.
Nye me se gɔmɔ. Nya ka ne dzi la gblɔ? Amara.
Hmm? Ne nya tɔ oƒe nɔnɔ mea nyui ɖe. Eye nɔ me le dzidzɔ kpɔm kura, eh? Kudo alisi ye ne le au au au au ɖe ne ŋutsuwo katã o. Nɔ tɔe nye bena, ne nye bene ɖe srɔa, ne glua toa, eh? Etoa la nɔ ŋu wlia ɖo ƒle nɛ. Akɔ akasako ɖo va. Mɔlusako. Ŋutɔ ne nya nu si me dzi woagbe. Nɔma. Nya ke le nya teƒe ne ɖe la kpe ɖe nu.
Nɔma. Mhm. Xɔlɔ nye le nye le ɖo la se nye nya gɔme nyui ɖe. Ha. Nyemenya nu si tae o. Nyemeɖo lɔlɔ̃ ƒe seselelãme aɖeke na ŋutsu ma dometɔ aɖeke o. Ẽ, nyemable o. Ẽ, nyemate ŋu ɖe ŋutsu si ye nyemelɔ̃ o. Amara, menye be to ɖom ƒom mele na wò o. Ẽ, nye ya. Nyateƒe alo nu si nedzia ye ko gblɔm mele na wò. Nya si katã gblɔm mele nye bena, dze agbagba nàtsi ame ɖeka le woa katã woa me. Ẽ, tsi ame ɖeka. Nenye be nyemegalɔ̃ hã, haa, Mawu nye.
Ah, nenema nye ame kpɔe male o.
Nɔma.
Enu si ko le be na wɔ ma la. Enye me te ŋu yɔ.
Dzidzɔ nu ma lo.
Azɔ leke ne be ya wɔ ɖo? Ya. Yo.
Hey! Ame ke ma kpɔ me le. Nɔnye lɔlɔ nye o. Lɔlɔ. Akpe na o mama. Nye lɔlɔ agbɔ ne lo.
Akpe na o mama.
Ke ne kpa. Nɔnye me kpa.
Abe si beble ne kwa ne kpa. Elo. Wezɔna. Mama. Mɔxɔse be mɔt kala sɔgbɔ la fi mɔ. Ah mama. O ala gagblɔ nya ma. Nye mevo na o ɖe. Gake akpe na ma be mekpa megbɔ va ɖo. Menya be vinye sẽŋu ye o dona vevi nu abe nɔe. Hello. Davi wo zɔn lo.
Ɛhɛn aleke ne fɔn ɖo.
O tɔ le nye.
Janta mate dzigbɔn. Gbede lo. Mate ŋva mo. Mate ŋva mo.
Tse.

Ame ke nye ame si vinya be kita kpɔkpɔ ge wate ŋu nɔ te viɖea? Tukaɖa meli o. Ehe, kpɔ ɖa we. Madam. Tsɔ akpeti sia ɖe xɔ me. Enye mesi. Mi magayi o, mianɔ te wòatrɔ gbɔ va keŋ gbɔ.
Nye lɔlɔ̃a ne nya ne dzrom sɔ gbɔ ŋutɔ lo. Nyateƒea.
Mewɔe se be nye hã medzro woe. Ɔhɔn medzro.
Nu ka ta wòe nye ame si gbɔ meva gbã esi mee megbɔa? Ɔ, ne èle kpɔ ale si meƒu dua, elabe. Mele dzɔdzɔ nam o. Azɔ gblẽ nam. Nu kae nègbe va kɔƒea me be yeava o?
Le nya me va be makpɔ ale si wòle nye aƒea tu na. Male ŋku ɖe bikla kple dɔwɔwɔ lɔ nu. Wɔaƒe.
Mm. Wɔaƒe. Eh. Ah. Esi anyo ŋutɔ. Mm. Mekpɔe. Azɔ aleke wo stage yi? Oh, tafla tse.
Ne mate nya teƒe na wa, teƒe ma dzo mavɔe. O oh, Mawu nye, nye medzi be magaɖo ŋku nu mɔƒe ɖeke o. Ta flatse, na mi gblɔ nya bubu nye lɔlɔ. Baba ɖe na wò ne sia, hein? Ne sia. Ɖe ne gale dzodzo ge ayi wɔ stage bubu kea? Mawu megadzro.
Nye mele afi aɖeke yi ge o lo. Oh. Mele afi sia, nyemegale ati aɖeke yi go, alo wema si me wòamekpɔ sua. Eye nye lɔlɔ̃a. Mhm. Nye hã meyi vi aɖe le nu. Maɖe vi na nye dukɔa.
Ke yi sɔgbɔn li be míanɔ dua lo. Yetutue ma.
Gake nya ma dzo le gbɔ.
Ɔ, afi ka yi nele?
Mm. Afi ka le ate yi? Mele ati aɖeke yi go. Ŋutexɔ aƒe ma le atie me le afi sia.
Ɖe nyateƒe gblɔ ne lea? Ɔ, ŋutɔ hã nenye. Tɔwòe menye blibo nèsia? Ke ahiãviwo siwo le dugãme ya ɖe? Eya megagblɔ nya wɔ hafi mada alɔ afi ɖe nɔ fi lae. Megagblɔ na be meɖi o, gblɔ na be mele ŋutɔŋutɔ wɔ kple wo. Uzɔ, uzɔ, uzɔ, ovɔlɔ.

Minɔ ti afi ma. Ame kawo nye?
Nyemenya wo lo.
Afi ka ga ɖe? Ega ka?
Dagbele gbegblẽ na wa. Ega si tsitsi a ƒe la tsɔna ni le eƒe aƒeme aɖe alo mi susu be mi menyɔ ya. Taflatse vinyewo, miegawo nusia kple mo. Nu ka ta miawɔ nu sia kple ame abe nye ene?
Míawɔ nu kaba. Ɖe míeɖi nublanuikpɔlawo ne wa? Mele mía kpɔm a? Afi sia mele nu kpɔm wa, aleke wòawɔ kaka anya be menye nèbiɔ mí nɛ o? O, ne ɖe nèle nu kpɔm a, la nye bena míemenye ame siwo atsɔ ba hã o. Afi ka ga ɖe? Ɖe aɖeke mele mía si o.

Hey! Hey! Mawu gã, nusrɔ̃ katã tɔ, ame sia ame si wɔ nu sia kple ŋutsu ɖemanyala sia gba kple vinya. Mawu, mègana woatsi to mahã o. Yesu tsoma.
Amen. Mawu la ɖoe teƒe na wo. Amen. Hey!
Hey!
Gake Amara, nu ka tae mi meto ama fɔfɔ mɔ? Mɔ si mi toa tsona bue. Mama, mama, menye mɔ ma ko mi tona. Etsɔ tsɔ wu ama fɔfɔ mɔa. Hmm, mama tsɔ nyateƒe. Eh, mama. Mesusui bena nusi nedzɔ ma, ame aɖe le zi me nɛ. Yesu tso ma yie ma. Ne mekpɔ nusi nedzɔa, ne ɖe mí meva ɖo afima le ɣeyiɣi ma me oa, ne le kpɔ viwò kple srɔ̃wò magadze si o, nyemable o. Yesu tso ma.
Hey! Wò ŋutɔ la nɔ afima. Kpɔkpɔ, mama, na magblɔ na wò. Ɖekakpui vɔ̃ɖi ma wa, me yi woawo ŋutɔwo wɔ nua o. Meka ɖe edzi na wò, ame aɖe dɔ hafi wova wɔ nua.
Ẽ, gake ɖe miete ŋu do dzesi woa ƒe ŋkume oa? Ẽ, ẽ, mikpɔ mo na woa.
Awɔ, awolo. Ẽ.
Awɔ, awɔ, gbere.
Mikpɔ woa dometɔ ɖe ko. Enyo tukaɖa meli o. Akpe na mi kaka. Akpe na mi vinyewo. Mawu la ɖo eteƒe na mi. Akpe loo o. Akpe na mi ẽ.
Akpe na mi vinyewo. Nyemaŋlɔ gbe ŋkeke sia kpɔ gbeɖe o. Maɖu naŋkui ɣesiaɣi. Mawu la ɖo teƒe na mi. Ese. Mawu la yra mi. Ese. O. Ɛhɛn, enyo ah, papa. Eh, mi dzo ma. Mi dzo dzo ma. Bye bye. Mi zɔn mo nyo vinyo. Yo papa. Hey! Hey! Hey! Hey! Nyevelia ne kanedzi nyuie be woawɔ nu sia. Kpɔkpɔ e kpɔ. Mekã ɖe nu sia dzi nyuie ɖe. Nèse gɔme. Menya nu si mekpɔ. Woawoe wɔ nua. Nu si gɔme sem nyemele oa enye bena. Aleke woate ŋu do dzia numa ƒomevi kple ƒome sia ɖo? Alɔme amegbetɔwoa wonyea? Ɛ, nekpɔa amea ɖewoe dɔwo. Ɛ, ne menye tsitsia eme zue oa, ela nye woa kɔtsi ƒe nɔ. Eye nenye be ɖewo ga dɔa hã ɖe, nu ka ta woalɔ̃ awɔe ɖo? Hɛa. Ɖe dzitsinya mele woa sia ame amewoa wonyea? Ɛ, kpɔ, woawoe nya dzitsinya ƒe nya ma lo. Aa. Ŋlɔ be. Mesi be anyo be míaƒo nu na wo. Aƒo nu na ame kawo?

Eh, nu ka le be míawɔ? Mava yi ƒo toro na wo. Nye ma ble hɔnvi gã aɖe nenye. Nenye be ɖee negblɔ nam bena ehɛn to tuku yi ne nava yi ƒo toro na dukplɔla gã kple ehɛn. Ye ma gblɔ be le ɖe susu nyui ɖe le de asi xɔ ɖe nu nye. Nekpɔa esia la ɖo gɔmesesea tsɔ wu. Menye be eh, ma, ma va yi nɔ toro ƒo na Menye ame vli tsitsia mi zue kpakple makwatsi ƒe nɔvɔe ni ma o. Esi via le ŋu dia ya ta ya. Enye ne ma tutu wo ŋuto.
Tutu tutu atitsa hã atitsa ɖeke. Etsɔ fɔ alo. Tutu nyui ɖe.
Mm, mm. Tuƒo ɖo la nyui. Abe tami gã ne ya. Ne le dzi be vɛ xlɔ nufia gã.
Gake ame xɔse aɖe menye le ma dzi ma mele ŋu di yi ɖe lo. Eye nɔnye ƒe ŋkɔ la ɖi le dua me. Eta sinu do dagbatsi alo alo mɛma afi ma nye yevu de si gene le alo. Mega ɖe nyama gblɔ na. Kɔrɔ koe lo.
Ee nɔtɔ kɔ. Toƒoɖo la nye.

Aƒenɔ. Uzamaka.
Uzamaka, nu ka wònya? Tsetse nye ma, Milly. Uzamaka, nu ka?
Eh, madame, enye nye inspecteur Kola tso central. Ɖee nèle nye le ma? Eh, madame, ele be nàkplɔ mía ɖo ayi ɖe míaƒe dɔwɔƒe. Uzamaka, nu ka mewɔ na wò? Madame, eye mele mía si o.

Nu siwo nèle menyo o. Wa yi dodzo ne ʋua míadzo. Ɖe zɔn netsɔ aƒenɔ.
Ɖe bla netsɔ kawakawa.
Hey, hey, menyo. Nye to anyigba nye lo. Anyigba nye. Nuzame ka nèva na wo le ma.

Enɔ we, kpovitɔ va lé nɔ.
Nu ka wònye gblɔ wòle be dzɔ vinye? Ame ka wònye va? Papa wòlɔ mae lɔ, wòlɔ mae. Papa, papa, papa, kpovitɔ va lé mama le agblea me. Esi wonɔ dɔ wɔm le agblea me, le agblea mea. Ewɔ.

Amara, Amaratsi, Papa.
nukpakpa vi fa nèle. Ɖe mekpɔ nɔ wawa. Papa.
Nu ke dzɔ nèle avia fa. Ɖe metrɔ gbɔ kple wa. Oh, papa.
Kpovitɔ be yewoawɔ kotoku blaeve abia ɖe asi le enu.
Vinye Uza ma ke va lia? Dzudzɔ asia fafa hɛn esia vinye. Akpe na wò papa. Dzudzɔ asia fafa afi ka wɔ ɖe? Va, va, va gbɔnye.

Dzodzoli ŋutɔ. Mama, nye mable wò dzodzoli ale gbegbe. Ah!
Ɖetugbivi nye. Ŋdɔ na wò mama. Ŋdɔ vinye, oezɔ. Mama meka wò nye. Ye nye ɖetugbui si nekpe le ŋunye do agba va aƒeme na yi tsɔa. Esi ye nye ʋua gblẽa. Oh!
Eh. Eye nye sia. Ehẽ. Eya, nènya kpɔ ŋutɔ. Akpe na wò.
Eh.
Ŋkɔnyee nye Makɔl tsi akpe na wò kaka nɔ nye gblɔ ale si le kpe nenua na akpe na wò. Ŋkɔnyee nye Amara, Amara tsi. Humm ŋkɔ nyui ɖe le asiwò.
Amara, dzodzo le wɔwɔm sɔgbɔ eya ta mi va le aya xɔm le afisia. Tsɔ zikpui na va nɔ anyi le mía gbɔ. Ao ao mama, mègatsi dzi o. Um, um, um, um, nu ka wònye le le ƒle nyui ŋutɔe nu sia nu le yi nyuia ma meƒe afi sia ɖe nɔ nye ta tsi wɔe nye meka ƒe srɔ̃a Leli tu sɔ si va ya. Nɔ te ma kpɔlo. Nɔ wo yo nya. Eh mama. Oh. Ke ŋutsu ŋku gbagbãtɔ ma ƒe vi nènyea? Eh nɔ nye meɖe kuku na wò mama. Eh etutue ma. Meɖe kuku gã aɖe na wò ɖasi le nɔ nya ŋu ne meɖe kuku na wò. Kpɔɖa ɖo to ne mewɔ akɔ nɔ nyuie. Nu si ta ma ɖasi wò la do go le aƒe sia me egbea. Eh. Ye nye kpeɖeŋu si nɔ wò na yi tsɔ va yi.

Hey, nate nsusuya. Nyemenya me tome tri ne hã nenema o lo. Ɖasi le ŋu, edrɔe kɔe le, drɔe kɔe le ŋkeke. Nyemagakpɔ eƒe afɔ le aƒe sia me o lo. Nyoa nu si mawɔ kple ya mado dzidzɔ nɛ o. Hoo.
Gbɔgblɔ nèle be ɖe do go le aƒea mea? Esi nègblɔ nu si ta nèva nɛ vɔ megbea? Ɛɛ, Papa. Azɔa ɣeyiɣia su be nye ŋutɔ mavɛ kpɔe.
Nyemakplɔ wò yi afi aɖeke o. Wole va do ŋukpɔe wòle mlɔeba. Ŋ-ŋ, mehiã be nàyi afi ma kura o.
Nu kae wòle be míawɔ azɔ?

Uzamaka. Tuka wònye.
Uzamaka.
Tuka.
Aleke nàti me? Aleke la vɔ̃ɖi eye dzime la sẽm ne wòalea ɖo? Ke le nya siwo katã megblɔ nɔ vɔ megbea, megado dzi se tame kaka va lé nyɔnu manya ɖe sia tua? Hã?
Ŋutsua dze nɛ alo? Hã? Hã?
Edze nɛ le agbe gbe be maɖe asi le eƒe anyigba ŋuti na wò oa? Uza maka, nu ka tutu wònye le fu ɖem na wò? Megbe, nu ka tutu wònye le fu ɖem na wò? Nèle tumi kpɔm ɖe nyɔnu sia dzi akpa. Gake medi be nànya nya sia, Ŋusẽ nɔna ame si gake wonyrɛ na mí wògakpɔtɔ natsi ƒo dome na ame. Nèle tumi kpɔm ɖe nyɔnu ma dzi, elabena nèsusui be yeɖo ŋusẽ tsɔ wui. Ẽ?
Ẽ, ele be wòado dzesi nu sia, ne wòatsɔ anyigba tsɔ nam, ale be ŋutifafã wòanɛ. Gake woa ɖe nu ka tae wòanɔ adzre wɔm ɖe nu si wònya be masu yi si o la ta? Uza maka mele wò klã nyui ɖe, mele wò klã zi mamlea, ne medzidzim bena tu kaɖe wòava nye kplii dome le aƒe sia me oa? Ne èle di be ŋutifafã wòavaa, ke dze agbagba, tsɔ ɖi ka nye futɔa, nàna woavae ɖe asi le nyɔnu ma ŋuti. Eye nate ɖokui ɖe aga le anyigba ma nu. Enyo, madi yɔ kɔmisɛ ŋutɔ tsã zi ɖeka. Ee, kɔmisɛ ka? Amenyaa. Nye kple kɔmisɛ mi le nyuie. Hɔn vi le nyuie.
Tafla tsɛ vinyewo. Mikpe ɖe ŋunye ne miaɖe asi le srɔ̃nya ŋu nam. Meɖe kuku na mi. Ŋu gakpɔ na magblɔ na wò.
Kpovitɔ ƒe dɔwɔƒea menye dɔmenyui wɔƒe o. Ne ga mele asiwò la, tsɔna aɖe srɔ̃wòa do go oa? Enyo na wò be nàdzo. Dzudzɔ wò ɣeyiɣi gugu le afisia. Meɖe kuku nɔ eya metsɔ Mawu la ƒo nu. Amegã, kpovitɔ meɖe kuku la. Kpɔ ɖa ɖetugbui, nu ka ƒe kuku ɖem nèle? Ɖe nusi nedzɔ agɔme na tɔwò kpɔɖekoe dzi le afisia loo? Em, aƒenɔvi, ahiãvi mele asiwòa? Yi nava gblɔe nɛ ne wòatsɔ ga va va ɖe nɔ wòado goe. Migagblɔ nya ma na vinam o.
Chef, mi dzɔ na wò.
Inspecteur, Chef, nu kae le dzɔdzɔm le afi sia? Ŋutsu ŋkuʋuʋatɔ siae nye nyɔnu si mílé ŋutsua ƒe srɔ̃, ẽ, le agblea me, ẽ, ɖe anyigba ƒe nya ta, esia tae wòle afi sia ɖo.
Ɖe asi le nu. Hee, ebu ne ɖe asi le mamam. Amegã ne be míaɖe asi le nua? Ne be ɖe asi le nu na wo.
Oui, chef. Na ame si tsɔ nya ɖe nua va, gblɔ nɛ be neva kpɔm le nye biro. Oui, chef. Akpe na wò kaka amegã. Akpe na wò vinye.
Mawu neyra wò.
Ɛ? Ewɔ nuka? Le be wɔ nuka? Mama nya si wogblɔ na esi meme ye gbɔ le aƒemea ma, be wotɔ dɔ le anyigba dzi.
Ɖe nuka ta? Nuka ta woawɔ nenema? Vinye ŋutɔ le vɛ kpɔa? Ɖo to srɔ̃nye. Wozã maka le vi blɛ loo. Taflatse, ɖo tom. Nya ma menye tukaɖa míatsɔ awɔe o. Mahe nyui aɖeke va na mí o. Hã? Um, mekpɔe be míagblɔ ne tsitsiawo. Tsitsia ka o.
Ele nyɔawo.
Efo tsitsia ka o. Wotɔ le nye be woade eƒe nya dzi. Menyae bena womele kodzo nyui aɖeke ɖo ge nam o. Ŋutɔ hã nyemele gbesɔsɔ ave nɔ anyi le kodzo aɖeke me ɖe nye ŋutɔ nye anyigba tɔ, nu si nenye nye ŋutɔ tɔnya, mate ŋu va me. Nu ka tae maɖo to nya si gblɔm vava lea? Nu sia mele bɔbɔe ɖe abe ale si nèle ekpɔm ene o. Taflatse. Nya sia gɔme koe mele agbagba dzem be wòasea ye nye ma. Gbeɖe, nye hã nyemalɔ̃ o. Ŋ, nyemaxɔ nya sia na mi o. Nye ŋutɔ mele gbɔsɔsɔ awɔ nya sia. Mawɔe ale si nye ŋutɔ medroa nye ŋutɔ anyigba nye tae madenɔ fu kpem alea ɖoa? Eƒe gɔmea ɖe? Uza meka susui bena yeɖu dzinye. Gake mato nɛ be ɖe ko aʋa dze gɔmea? Fiafitɔ,
ènɔ nye me ɖe kuku nɔ ɛ? Meɖe kuku nɔ le Mawu ta, ɖe asi nya ɖe sia ɖe si le susu me nɔ wòa da ɖi. Ta ɖo to nya si gblɔ kpakpa lea, ẽ, ele be nàwɔ blewu ta kple tse. Sɔ nye lɔlɔ̃a, de asi le nya ma ŋu, ẽ, nèsea? Nèsea?
Gaflatsɛ meɖe kuku na wò. Mègayi be yeave kpe akɔ kple Uza Maka o, ẽ, meɖe kuku na wò. Mate ɖu dzinye o, nyemaɖe mɔ o. Ɖe minyɛ bena nye anyigba ƒe nyagblɔ mi le le afisia? Anyigbanye, anyigba sie nɔ nye lɔlɔ̃a gblẽ daɖi na ma. Hey! Menya.
Yehowa va xɔ le asinye nenema. Kua Mawu la tsɔ kea? Anyigba le kape si nenye tɔnya? Mawu neli hafia? Menya.
Gake nenema ye nuwo va trɔ ta do. Medzi be míazã nunya. Gafla tsɛ srɔ̃nye. Na míazã nunya. Ɛɛ, srɔ̃nye, míegatsɔ cukaɖa tsɔ wɔ nya sia o.
Maku atsi. Tɔnye.
Maku atiku.
Tɔnye.
Medi be magblɔ nya sia na wò. Medi be magblɔ nyateƒe sia na wò. Nu ɖe sia ɖe si amegbetɔ ƒã, yeƒe kutsetsea ye wòŋena. Maku ati ne gakpɔtɔ le tugbedze me. Nu sia nu si naƒã egbea, ẽ, yeƒe kutsetsea ye lava ŋe le tsɔ me. Ẽ, le ema dzidzimea, laɖe srɔ̃. Eye medzi be nàbu enu kpɔ. Nenye be ame aɖe va le gbɔ ɖi ewò kpakple srɔ̃ kple viwo, abe ale si emi le wɔ kple Chinwe kple srɔ̃a kpakple eviawo egbea enea, menyae bena malɔ̃. Menyae bena malɔ̃ be ame aɖeke wòawɔ nu sia tɔgbi kple ye o. Gake tɔnye, mama ƒe nya le eme. Míawo nu.
Míawo nu kaba masem le afima, nya ke magblɔ nɛ be, Nenye mama ƒe nya le eme. Mi kple Noa, ame vɔ̃ɖie mienye, eye miŋlɔna be ŋuha kaba. Hafi fofowò la tɔ gaɖoɖo ɖa mi tso ablotsia. Hafi fofowò va tɔ gaɖoɖo ɖa mi tso ablotsia, mi menye gatɔ o. Wò amenɔmi yi tsã miŋlɔ be eyi tsɔƒe. Azɔ si Fofo tɔ ga ɖoɖo ɖa mí eye ga le mía si viɖea, míakpe nɔ mí le go dom le yí le nyamaɖotɔ gblɔ na amewo le yí ko. Medzi bena nànyae nyuiɖe eye nàgblɔ nya sia na enɔ vɔ̃ɖi ma xa ne wòasee. Vinye, manɔ nya sia me kple mi kpɔ gbeɖe o. Mase o. Yi nàvae gblɔ na enɔ xa ne wòasee. Hɔ̃ viwo.
Mègayɔ agbɔgbɔ. Ne kpɔ anye ma. Ɖe asi miawo na mekɔta le nu ƒom. Enɔ yi ɖe edzi. Ɖoto nyuie.
Nyemenya nu si ta nèka ɖokui dzi le du sia me nenema o. Vɔ na magblɔ na wò bena le Doŋkpele tɔnyewo kpakple dzilawo ƒe ŋkumea, la va ve o be nɔ nu sia kpem. Le ŋuwò nu vɔa, ɖe mate ŋu dzoa? Ẽ, dzoe faa, gake mègavɔ̃ o. Le akpɔ nu sie mava zu le du sia me. Menye ga mele kpɔ ge, gake mate ŋu aɖui o.
Hei!

Amara, ɖee naɖe le dzɔdzɔ ya ɛ? Ao, papa, naɖeke o. Ɖeko medi be maɖɔ ɖi ɖɔ, gake ne míɖo aƒeme tsɛa, maɖɔe. Oo, taflatsɛ, nyemenyɔ. Ke na wò va mídzo le fia.
Hei, Amara, gbogbo nele be ikpɔ nu sia le mɔ dzia? Elo xɔlɔnye.
Ehe wo lɔ ma. Gasi le mia dɔ la elo. Alo Amerika ƒe ga elo dɔ la. Ehe.
Ehe nɔtelo. Ne nya me si ƒe mɔzɔ gbalẽ o nya. Nye me nya.
Ke nuka wa ne susu be mia o. Ɖe míadzo yi dua mea be nɔ amea ta se biɔ le amewo gbɔa? Mègavɛ bia ame aɖeke o loo. Ele be wò ŋutɔ nàwlɔe da ɖi. Ẽ, nu ka ta?
Um,
elabena ele ate ŋu va dze ame vɔ̃ɖiwo ƒe to me. Ẽ, eye nènya fiafi mɔ si wonɔ agee yɔma? Hm, nu nɛ bena, Gafia ƒomevi le asiwòa? Hm. Amara, nye melé molo woagbe la ɖo afɔku me. Nyateƒe gblɔ nèlea? Mhm. Gake nye mate ŋu la gasiɔ ɖe. Ele be matsɔe ne gatɔe. Nye mate ŋu le. Nènya, wlɔe da ɖi. Tɔva. Dzi afi nyui aɖe si la nyi wlawlaƒe. Na wlɔa nu siɔ le afi ma. Ɖo mahiã, gbe ɖeka, ẽ, gbe ɖeka ƒe ŋkekea, ame si tɔ wònye la va ke ɖe ŋuwò, alo ŋutɔ hã, na míake míaƒe towo da ɖi nyuie. Ɖo mahiã, gbe ɖeka míava se ame aɖe la va nɔ akpetevi bubu ƒe nya gblɔm. Le be na akpetevi ma nyuie loo, dɔlawoe le eme.

Mama, eh?
wozɔ. Akpe na wò mi le aƒea mea? Eh. Hey. Hmm. Numanya lɔ ɖeɖewoe. Amemaɖotawoe nye ma ble o wa katã. Hei! Nu ka ye dzɔ? Aleke wòyi ɖo? Nye megblɔe na mia. Megblɔe. Megblɔe be ela tsɔ ga tu nu na wo eye woade eƒe nya dzi. Ye ma. Ao! Hẽ?
Nya ka wogblɔ? Ɖe wogblɔ be anyigba trɔ zu Uza maka tɔa? Efo.
Hmm? Uza maka ƒe srɔ̃a. Ebia tso gbɔ be megaka eƒe afɔ le anyigba ma dzi ke o. Ee. Ŋutsu nyui aɖe ye wònye. Hẽ? Gake dzitsɛ mi zuwe. Hmm. Eya gbe melɔ̃ kura o. Hei.
Mawu la bia wò hlɔ̃. Hei.

Hã. Nna ŋdzi. Taflatsɛ dze me ne nanu anyi ne sea. O. Ma dze me anyi fɛn hɛn ne be ma dze mea. Ɖe ne nye be dɔla ga kpe bla eve le kpetivi ma me na ma, eye ga tsɔ wa nye mɔzɔgbalẽ hã le eme, kpakple wo ma vevi bubu aɖewo eye ne va le afisia le gbɔgblɔ nam be ma dze mea. Me se gɔme.
Gake menye dzi vie la he nuɖoɖo nyuitɔ avɔ o. Esia ta dze me. Ka ɖe dzinye míake ɖe nu le sea? Ne be míake ɖe nu. O, o nyagblɔɖila gã, ɖo kpe le dzi na afi ka, afi ka míadze edidi gɔmea tso, afi ka? Taflatse ɖe nate ŋu anyia?
Enyo. Enyo. Menɔ anyi vɔ. Enyo, um, abe ale si megblɔe tsã enea. Menye dzi bibie la he ŋuɖoɖo nyuitɔ ava o. Nu si míawɔa ye nye si, Míatrɔe ɖe afi si tutu nèbu nua le. Míanɔ amewo biam be wokpɔe hã, eye meka ɖe edzi bena míake ɖe enu. Ifeanyi, wò dzideƒo sia megate ŋu meɖo akpa. Aleke nèwɔ ka ɖe edzi ɖo?
Nna dzi wò ya na míadzo afi ma kaba. Nèsea? Tɔnye la gbɔzã ɖe ya, meɖo gododo xaƒe nyi nenye. Va mídzo zi ɖeka, ẽ? Va mídzo, mídzo. Enyo.
Ifeanyi mehiã o. Ɖeviwo ƒe nuwo nye esia wɔm míele le afi sia. Nna dzi dze eme. Mekã ɖe edzi be afi sia nèbu nua lea? Mekã ɖe edzi nyuie. Eƒe anɔte me, menye afi sia tso tsoe nye kplɔe míedo go le esime megbɔ va tso dugã me zi ɖeka.
Ẽ, wònye ale me, afi siae. Gake nu ka tae mí mele kpɔm le afi sia o? Nyemenyɔ o, ɖemahi ame aɖe kpɔe tsɔ vɔ. Tava tsɛ megbɔna.
alo nyateƒe gblɔ ne lea enyo megbɔna eh, megbɔna megbɔna fifi la yi nanji nuka wònye tɔnye kple nyina nyo va ɖo wɔ eho ele bena dzo fifi la yi eh. nova hã miado go eh?
yema eyi zã ɖe